Guhdarên hêja hûn bi xêr hatin Piste Pist Podcastê. Ez Hîvran. Îro li stûdyoyê mêvana min mamoste Rengîn Sansarkan e. Rengîn tu bi xêr hatî? Merheba, nav xêre de be. Rengîn li zarokî stane mamoste ye û her wiha di qada sivîl de li ser mafê zarokan û li ser mafê ziman zimanê kurdî xebatan birêve dibe. Ji bo guhdarên ku ji derve yê Amedê me guhdar dikin ez dixwazim piçekî zarokî stana jî rave bikim. Bi kurtasî em dikarin bibêjin ku zarokî stan kirêşê girêdayî şaredariya Amedê ne. Û taybetiya va kireşan jî ew e ku bi pir ziman in. Yanî perwerde bi kurdî didin û her wiha tirkî jî tê bikaranîn û dersên zazakî û îngîlîzî jî hene. Îro jî ji bo taybetiya bîst û yekê Sibatê, Roja Zimanê Zikmakî em û rengîn jî em dixwazin li ser ziman biaxifin. û her wiha girêdayiya zaroka li ser ziman çawa ye, bikaranîna ziman çawa ye em ê va tişta biaxivin. Belê piştî va agahiyan ez dixwazim dest bi pirsa xwe ya yekem bikim. Rengîn tu wek kesek li qadê jî dixebitî. Gelo di nava zarokan de, di nava malbatan de bikaranîna ziman di çi astê de ye, xwedî derketina ziman di çi astê de ye ez dixwazim tu piçekî behsa va bikî ji me re. Niha em çavdêriya malbat û zarokan ji ber ku em di qadê de ne û pratîka me ya du salan jî heye çavdêriya me yekê wisa heye malbat ji sedî heftê şêstî bi zarokên xwe re qasê ku ew qal dikin û qasê ku em dibînin bi zimanê xwe yê dayikê îşte ew zazakî be an jî kurmancî be bi zimanê xwe yê dayikê diaxivin û daxwazek wan ê wisa jî heye lê ku em bêjin Zarok her dem bi zimanê xwe yê diaxivin ew jî ji sedî şêst û pênc û çil û pênc e. Yanî her ku diçe di nava zarokan de bikaranîna ziman mixabin hindiktir dibe. Yanî dîsa em dikarin sê nifşeyan de viya şîrove bikin. Mîna nifşa yekem ku em bêjin dê û bav zimanê xwe yê dayikê baştir diaxivin. di nav rojanîn de zêdetir bikar tînin û dîsa li çand û nasnama xwe xwedî derketin heye. Îja ku em bêjin nifşa duyem yanî ew jî dibe zarok fêm dike lê mixabin naaxifin zimanê perwerdeyê ji ber ku mixabin bi tirkî ye zêdetir zimanê tirkî li ser wan bandor dike û bi hevalên xwe re dîsa zêdetir bi tirkî diaxifin ji ber ku mesela her dem rojana wan a rojana wan bi tirkî ye Ji ber wê wan fêm dikin lê ku naaxivin. Nifşa sêyem ku em nifşa niha em dibêjin heke ku em mudaxaleyek nekirin fêmkirin jî dê qut bibe mixabin yanî xwendin û nivîsandin ji xwe niha li ber tunebûnê ye ew ê jî tune bibe lê divê mudaxaleyek bê kirin yanî ev mudaxale jî divê malbat Zarokên xwe bi zimanê xwe mezin bikin. Yanê niha kalopîrên me jî mixabin bi nêviyên xwe re bi tirkî de axivin. Yanê ji xwe em bêjin ku çend peyvên tirkî hene di jiyana wan de ew jî hêl didin ku bi nêviyên xwe re peyvin in. Ji ber ku mesela nêviyên wan bersivê wan natin û malbat jî zarokên xwe em bêjin ku bi zimanê xwe sedî sed mezin dikin mixabin kêmasiyek wisa jî heye di malbata de. Îje di vê wa çend sal in mesela du sal e beriya wî jî heşt sal berê ji xwe zarokistan hebû daxwaz û nêrîna malbata zêdetir bû. Niha vê salê me qa wek şaredariya peyasê ku em bêjin zarokistan peyasê qasî şeş sed kesî serî lê dabû ji bo ku ji ber ku li wê derê perwerdeyek pir zimanê heye daxwaza malbata jî di vê astê de bû. Lê ku em bêjin ku hêviya me her ku diçe mezintir dibe. Gelek spas dema te qala îstatîstîka kir wisa piçek e, pêşerojeka tarî wekî ku li hember me be min wisa fikirî lê e, ev serîlêdanên e, zarokîstana nîşan dide ku tablo hewqas jî nexirab e. Belê belê mesela zarok sala çûyîn ku hatin ba me ku fêmkirin e, di astekê pir e, em bêjin ku sedî sî de bû Lê belê niha fêmkirina zaroka sedî notî daye. Yani ev jî ji bo me serkeftiyek e û hêviyekî mezin çêdike. Gelek baş e. Ez pirsa xwe yê duyemîn bikim. Carna em dibînin malbat her çiqas bi kurdî zanibe jî têkiliya xwe bi zarokê xwe re tirkî dê tîne. Yan jî wisa tercîh dike yan jî xwe wisa mecbûr hîs dike. Ev şikestina li hember ziman yanî helbet polîtîk e Û helbet gelek sedemê wê hene. Ez dixwazim tu piçek va sedema ji me re rave bikî. Çima wisa tercîh dikin? Yanê mixabe ev jî kulek birînek me ye di nava me de malbat bi zimanê xwe zanin lê bi zarokên xwe re axaftina tirkî tercîh dikin. Yanê wekî ku te jî got ev sedema polîtîk e yanê gelek sedem li ser vê tiştê hene. Yanê malbat rasterast wira difikirin. Zarokê min dest bi dibistanê bike Bila zehmet hî nekişîne. Ji ber ku mesela ji pêş dibistanê me bigre heta zanîngehê me xebe perwerdehiya bi tirkî heye yani perwerdeyek pir zimanî tune ye. Îşa malbat di vî awayê de hinekî dikevin du bendiyê dibêjin ku dema ku zarokê me dest bi dibistanê bike bila zehmet hî nekişine ji ber ku ew jî dema ku dest bi dibistanê kirine wê demê qet bi tirkî nizanîbûne. Gelekî zehmetî kişandine îşa ew naxwazin zarokê wan van zehmetiya bikişînin. Yani ev jî sedema em bêjin ku perwerdehiya pirzimanê tune ye. Wekî din jî me got ji xwe ji dibistana seretayî bigire heta zanîngehê perwerdehî mixabe bi tirkî ye. Dan û stendina bazirganî bazaran jî ku em mesela li kuçeyên Amedê jî digerin mixabe yanî dîsa tirkî li gorî kurdî astek jor daye yanî. Ji ber wî awa ye yanî mesela malbat her ku çiqas bi zarokên xwe re biaxivajî ê dibêje ku ê ji xwe derve her dem bi tirkî ye. Lê belê dîsa jî em dibêjin ku her ku çi be bila bibe malbat bi zarokên xwe re bi zimanê xwe yê dayikê biaxive. Heta ku zimanzanek wisa gotiye, gotiye ku kin zimanê biyanê wek kincên me ne lê zimanê dayikê wek çermê laşê me ye. Em dikarin kincê xwe derxin lê ku em nikarin çermê laş dev ji çermê laşê xwe berdin. Yanî li vê derejeyê em bangaziya bangewaziyek dikin em dibêjin ku Heta kengê di em ê kin cinbiyanî li ser xwe bihêlin. Yanî her ku çiqas di astê xitmandî be de jî di vê niha derfetê me heye, saziyên ziman heye. Yanî malbat dikarin di vî awayî de jî alîkarî bigirin ji saziyê ziman. Yanî hem saziyê ziman qursên online jî heye, qursên rû bi rû jî heye. Yanî wek demên berê ku em ne di astekî xirab de ne, ji ber vî awayî e, malbat jî, zarok jî, gel jî nebê alternatîfê û gelekî jî bi sedan jî mamostê me hene. E, gelek spas dikim rengîn ji bo bersiva te. E, perwerdeya zimanê biyanî yan jî em bêjin ne bi zimanê zikmakî bandorek neyînî çêdike li ser mirovan û dema e, di temenekî biçûk de li hember vê marûziyetê rûbirû dimînî Helbet ev bandor jî girantir dibe. UNESCO û gelek lêkolînên pedagojîk jî nîşan didin ku zarokên bi zimanê xwe perwerdeyê dibînin serkeftîtir dibin. Bi nasnameya xwe re aîdiyetek çêdikin û bi hêsanî tevlî civakê dibin. Îcar dema ku zarok bi zimanê zikmakî perwerde nebînin bi kîjan piskirêkan re rûbirû dimînin an jî ji hêla pedagojiyê ve kêmasiyên çawa derdikevin holê? Yanê em bêjin ku bi rêya ziman tişt tê afirandin. Yanê ziman ne tenê ku em dan û stendinê bikin nîne. Ziman nasnameyê çêdike, mafekî kolektîf e ziman. Ziman biçe dîrok, çand, muzîk her tişt diçe. Li gor pedegokan û li gor UNESCO'yê jî zarokek bi pirszimanî perwerde bibe dikare zêdetir xwe biparêze. dikare zêdetir serkeftî bibe, zêdetir li hember tiştekî dîsa dikare hest û ramanên xwe vebêje û dîsa kesên ku perwerdeyê pirzimanî girtibin yanê li gorî ew kê jî dibêjin ku nexweşiya Alzheimerê jî zû bi zû mesela ewk nabe yanê derengtir dikevin. Mînek niha di civaka me de û temenê me tên şêsaliya xwe nexweşina Alzheimerê bi wana dest pê dike. Îşa divê li gor UNESCO'yê dibêje ku kesên ku perwerdeya pirzimanî girtibin nexweşîna Alzheimerê temenê wî derengtir dixe. Yanî ev jî heye zarokek bi zimanê xwe perwerde nebe ji dersên xwe kêm dibe. Ji ber ku ev jî xwendinê dûr dixîne yanî mafekê zarokê yê xwendinê em ji destê ji destê stendin û dîsa ku em bêjin ku ji çanda xwe û civaka xwe re xerîb dimîne. Mînak wisa bifikire, zarokek e, bi wî zimanê nizane û bi wî zimanê tê perwerdekirin. E zarok hewil bide ku hem wî zimanê fêm bike û hewil bide ku hem wê dersê wê mijarê fêm bike. Yanê barê zarokan girantir dibe. Yan mînakê di vê çarçoveyê de gelek hene. Mesel bi xwe birayê min e, ji ber ku nizanibiye Tirkî her dem li dibistana seretayî de pirsgirêk jiyaye her dem ji hêla mamosteyê xwe ve gelekî pirsgirêkana rûbirû maye ew ji dev ji dev ji dibistanê berdaye yanî mafê wê yê xwendinê ji dest hatiye stendin mixabe ya pirsgirêkên mînakên wisa gelek hene di cîhana me de di civaka me de mixabin hemû kes bi vî tiştê re rûbirû maye. Gelek spas dikim em hêdî hêdî tên e, dawiya bernameyê ez dixwazim di pirsên dawî de ew jî bipirsim mînakên dinyayê çewane yanê di dîrokê de li gelek welatan zimanê zikmakî yên gelan hatine qedexekirin e, an jî paşverû hatine hesibandin û hin jî bi awayekî sîstematîk ji qada giştî hatine jêbirin Tevî vê yekê gelan jî li hember vê zordariyê têkoşînek dane. Helbet li cîhanê mînakên têkoşînê yên ziman bi te çawa ne? An jî kîjan gelan bi van têkoşîna çi bi dest xistine? An jî ez bi kurtasî bipirsim li hember qedexekirina ziman gelan kîjan rêyên alternatîf dîtine û bikaranîne? Belê di cîhanê de gelek mînakên wisa hene mesela ku em bêjin ki gelên baskî di nav sînorên Spanya û Fransî de e, jiyana xwe kirine di sed sala bîstan de bi dîktatoriya Fransayê li Spanyayê yani li Spanyayê di hezar û neh sed û sî û neh û hezar û neh sed û heftê û pêncan de rejîmeke yek ziman Yek netew hatiye lidarxistin. Rejîma qedexeyê jî bi vî şeklê bûye, zimanê baskî li hemû qada tê qedexekirin û zêdetir jî di saziyên fermî de zarokên ku li dibistanên baskî diaxivin hatine cezakirin yanê cezayê wan jî gelekî tûj bûye. Navên baskî di belgeyên fermî de hatiye qedexekirin. Lê gelên baskî bi şêwazekî berxwedan lidarxistiye û ku em bêjin ku bi vî şeklekirina perwerdehiya bin erdê e, li malan û li polên veşartî dibistan e bi navê îkastola ava kirine seferberiya çandî bi helbest muzîk şanoyên xwe zimanê xwe parastine têkoşîna siyasî dane di pvjoya demokratîzasyonê de daxwaza otonomî ustatiya ziman kirine îşe di encamê de em bêjin ku îro li herêma baskê baskî zimanê fermî ye Di perwerdehî de têbkaranî, zaninge, medya û saziyên fermî gelek hene. Ku em yek mînak didin jî bidin ku gelê e, Galler heye, zimanê Galî. Galler bi sedsalan ji aliyê Îngilîstanî ve hatiye zextkirin. Şoreşa pişeza, pişezazî û perwerdeya bi zimanê Îngilîzî Galî paş xistine. Zarokên ku bi zimanê galî axivîne li stûyê wan textê şermê hatiye daqindin û gelek cezayên zor li wan hatiye dayin. Perwerdehî bi tevayî hatiye îngilîzkirin yanê dîsa dibe yek ziman. Şêwazê wan ê berxwedanê hîn bertekên sivîl derketine holê. Nîşanên rêyan rakirine li dadgehe galî axivîne. Yanî dema ku hatine girtin bi zimanê îngilîzî xwe neparastine bi zimanê galî axivîne. Têkoşîna medyayê ji bo kanala TV'yê e, galî greva birçîbûnê kirine. E, Têkoşîna perwerdehiyê bi du zimanî e, gotine ku bila perwerde bi du zimanî be. Di encamê de îje galî di statûya fermî daye niha sazî bi giştî bi du zimanî ne. Naha mînaka Mawrijê heye. Mawrijê welatiyên Zelanda Nûbî ye. Li wê derê zarokên Mawrî ye şandine dibistanin mîsyoneran. Li wê derê jî em bêjin rejîma qedexe bi vê şeklî bûye. Di sedsala bîstan de li dibistanan axaftina Mawriyê qedexe bûye. cezayên fîzîkî gelekî hatine kirin. Malbat mecbûr mane ku bi zorê îngilîzî hînê zarokên xwe kirine yanî bi zimanê xwe yê dayikî hînê zarokên xwe nekirine. Têkoşînê Mawriyê çabê kireşên ku bi zimanê Mawrî tê axaftin vekirine ji bo malbatan jî perwerdehî kirine. Îja di encamê de zimanê Mario ku berê ji alî UNESCO ve li ber mirinê bûye niha di nav e, dîsa zimanê zîndî de hatiye bilêvkirin. Yani ku em bêjin ku ziman ne qedera welatekê, ziman mixabe biryara siyasî ye. Yani mînak min bi vî şeklê gelekî hene.

Ji bo taybetiya roja bîst û yekê zimanê zikmakî peyamek bi dî guhdarên me heye yan na? Spas dikim yani viya ez dibêjim dibêje ku her ku pêvajo çi be bila bibe divê em têkoşîna xwe berdewam bikin û dev ji zimanê xwe bernedin ya niha mînakên cîhanê hene kurd jî wek mînakên cîhanê rastî em dibêjin ku berxwe dane qirêşên xwe vekirine niha statuya zimanê kurdî dixwazin Yanî li vê derê em dîsa dibêjin ku bîst û yekê Sibatê Roja Zimanê Cîhanê ya Dayikê li hemû gelan pîroz be, em dibêjin ku statuya kurdî perwerda kurdî. Gelek sipas dikim Rengîn te wextê xwe jî ji bo me veqetand. Heya beşekan û bimînin di xweşiyê de bi xatirê we.